Kamoro amora ma intie jara malolo TV, maendi en chenro mar kuku mar wach mikeloni kinde ka kinde kod an Jeff Lumbaka. Maendi en kama wacho weche ma bende nyalo kelo dongruok e piny mar Kenya. Odiochieng' ma kawuono wang'eyo ni wantiere e higa mar yiero kendo kochopo dwe mar aboro, chiel kachiel oganda wa dhi yiero. Wadhi yiero e kombe goeko mag president, wadhi yiero members of parliament, wadhi yiero governors, wadhi yiero MCS kaachiel kod kombe duto mantie. Odiochieng' ma kawuono antiere e studio kod oganda ma bende gin rowere ariyo kaendi Achiel kuomgi otenore kod ODM, achiel kuomgi otenore kod kweth noero mar The Jubilee Party. Abiro miyogi thuolo mondo gimosu kaeto wadhi nyime kod twak machalo kama. Arwakou e studio. Abiro chako kodi nyiso oganda ni to in ng'a? Tang'o midwaro. Mm, machiegni Jeff. Machiegni Bonke. An iluonga ni John Otieno, laktar. An an wuod Ugenya. An adwaro kom mar MCA. East Ugenya Ward kod ticket mar otiko mar ODM. ODM.
Adwaro ko mar East Ugenya Yeah. Ward, ODM. Warwaki e studio in bende. erokamano ahinya nyakwa ramogi ato an bonge komae an wuod karachuonyo sani to koro an eh, jakom mar eh, national youth forum e National Youth Forum kanyo kendo wan gi migawo miluongo ni Vijana na Uhuru mm. ma campaign ne yiero mar ariyo mar president mm.
Vijana na Uhuru in e jakom mar the national chairman mar vijana mar the national youth forum right. mano ero ma campaign ne migosi Suru Muigai Kenyatta arwako achiel kachiel e studio mar Lolwe kendo odiochieng' ma kawuono wadwa rango ni to maendi en higa mar yiero to warango ni un kaka jok madwa ni mondo obed joma dwa telo ne oganda kaka in idwa chung' kaka MCA Wadwa rango ni to en kit telo mane midwa kelo ne oganda mondo mi pogruok obetie. Bang' kiny bende wadwa winjo ni to achiel kachiel kaka vijana na Uhuru gin ang'o gini mudwa nyiso oganda kata gin agendas mage mudwa dhiro mondo mi migosi Uhuru Muigai Kenyatta ochak oyier e thuolo mar ariyo. Kachako kodi kaka ja ODM. Nyiswa ni en gombo mari en ang'o ne oganda ma Alego. Ugenya. Ugenya. Ugenya. Good.
Koro an kaka Otieno, asebedo piny katimo nonro mopogore opogore kanyocha wuotho e East Ugenya. Nitiere gik mayudo ma cross cutting issues ma niyudre kamoro amora to moko bende specifically en mm. marwa mar jo East Ugenya. Mm. Achiel kuomgi ma nyocha wayudo en mar pi. Pi sani duono kamoro amora. Pi is a national problem. Kamoro amora pi dwarre. Wan jo East Ugenya iyudo ka most of the yawo kata ugenya waluongo in kulni yawo oduono te to yawo mantiere magolo pi maler ok ochwe ok olos ok olos in a way ma dayo kata miyo kodhi tuomo pi otuomo go oloha oloha iluongo na alge algae jomoko luongo ni algae oloha otuomo kod oloha to mano emomiyo wadwa chako kanyo mondo wamigi clean water wamigi pi maler mar ariyo wadwa kelo t- light lighting lighting wan gi centers mopogore opogore mm. achiel kuomgi manyocha katimo nonro ayudo ni centers wagi there's a lot of insecurity yudo ka center iloro saa ariyo mm. center ok nyal lor saa ariyo duko lor saa ariyo nikichopo kanyo to koro onge kaminyiepie mm. nyaka iwuog e lam hapana koro insecurity is another problem to mano wawacho ni wanyalo mitigate wachako gi mitigation mokwongo mm. mondo wachak yore mwanyalo lokogo parono waket light Light Mago- matiyo gi mago solar. gin achiel kuom gik midwaro mondo itim ne oganda ma ugenya mano mm. adwa winjo mana matin mondo awinj ni to pachi chalo nade bonke in bende kano wan kodi kaendi mokalo chande ni idwa chung' kaka jagoro ma karachuonyo ok ang'eyo ni to position mari sani en man ya mana kaka nasewacho ne nyikwa ramoga jwang Mm. ni na gin ema ne gichuna Mm. mondo ne gikwayo mondo abed eh, representative ibiro medo duondi matin mondo mi owinje gima iwacho maber okay, ne gikwaya mm. mondo abed jachung' mar uh, eh, mp ma karachuonyo mm. kaluwore gi gik masetimo chien mm. ok abiro abira ndalo mar siasa ni adwa chung' kaka mbunge mm -hmm. ma karachuonyo yes. an emachako uh, initiative ei Karachuonyo mar gero ne jo apiko shades mm. ma ka giriembo apiko to girawo gi buore mano kino yuma inyalo neno they can be donated by Bonke Komwai by Bonke Komwai kidhi Pala Market kiwuotho ei Karachuonyo mm. you'll see quite a number mm-hmm. agedo ne mond liete ma bende kata mond liete kende joma bende onge nyalo ma ute gi richo mm. ya kanyo mana ng'e ni semi permanent house kigero mm. ma kelo funde moketo ni nyaka dhot ne kawo around alufu prabiriyo mm. uh, an gi nyaka nyithindo mapuonjo mana chako timo mana ka watieko siasa ma 2013 mm. kata mana chien kanyo bende yes. koro gik ma kamago jowa noneno ni kare mae development midwaro yes. kech pesgo nokawuog e odm mm.
na ja odm mago pesga mana mag ohala sani ok ija odm Ah, ok an gi odm sani in jajubili Yeah, so mago mana apisga matindo mag chumbu magoyo taparo godo chien now koro uh, kibire question mipenja ni to ang'o ma notimore ka nang'iyo siasa ma karachuonyo to siasa ma nyanza zaol waseyudo ni s- nyanza en stronghold mar odm mano en adier bedo ne stronghold mar odm ni osemiyo jo ok yud ratiro margi mm. mane momiyo ni stronghold mar ODM ok yud ratiro margi e jopiny e ok yud ratiro nade mm. uh, ma timore nikech eh, iyudo ka jowa ochung' kaka wadwa laktar chung' mm. kaka county rep ibiro yudo ka gichung' ji apar gabich mm. ne gichulo pesa orange house mm. mokaw pesa kuomgi ne uchaji pesa di
en 35000 koro kaw kuom ji apar gabich to ging'e maber ni certificate to ng'at achiel biro nindo go e ode no that is impunity koro injustices ma ODM osetimo e Nyanza mm. waseneno lweny ka uh, kinyalo paro kutieno kajwang' otho mm. sama notieno kajwang' otho owuod kajwang' matin ni mm. nochun go joma bei nochun gi go na nochun gi go inyalo paro kane migosi Raila Odinga mm. nodak kuma beiwa mm. nodak juma- dwe mangima kowuoyo gi jopiny ni yie Donge ne gin umina. gi thuolo mar dhi go ombulu kendo ne gigocho ma gin en- mano en- en- notimore Mm. nikech eh, okundi noyombo nikech okundi nigi history e siasa ma nyanza especially south nyanza injinia okundi osendiko ji mang'eny injinia okundi osekedo ne party mar odm to nineno gima notimore ne okundi bende 2013 kane ochung' kaka senator kasto kane owacho ni kae kod ka nyasaye tho en mar nyasaye otieno kajwang' nyasaye osedhi yueyo gi ruoth Jo ODM kuchako para to jo ODM leadership mar ODM no challenge mm. wachno momiyo koro the current senator mm. ma bende ne onge ne mana ne goodwill ni Kajwang nosie party leader mar ODM mm. nochuno ng'eja ja Karachuonyo mm. to Karachuonyo pend siasa mm. mar Homa Bay County mm. jothurwa nodhi e ng'anyo Mukundi bende nowacho weche mok- ma- ma- gi mirima e media kowacho ni ok omor kendo inyalo paro ndalogo bende Silas Jakakimba moseting'o ndai ne ja- jakom Raila no resign kowuok e party mar ODM nikech kaka notim yiero niwacho ni scientific method to scientific method ne jomoko bedo jomoko abich obedo madho chae kato giwacho ni gima wadwa timo jogo koro ok wadwa mae ng'ama jatelo dwaro koro gik ma kamago osemiyo wabedo gi jotelo maricho e Nyanza nikech jopiny yiero Jeff Oloo mm. kaka ng'atgi mosechung' kodgi mm. e weche matek mm-hmm. e weche mag pi mm. e weche mag chandruok e weche mag tuo mm. ka gik sama koro nikech certificate mar party ema determine mm. ng'ama owinjo bed jatelo ma represent wananchi mm. mondo okel dongruok ne jo thurwa kaka gidwaro to party yiero ng'ama gikia erokamano ahinya bonke uh, otieno in e jal mm. ma bende ang'eyo ni weche mag welo matindo kata nominations anieri mm. koro gin gik mochiegni timore odm kaachiel kod jubilee party yes. weche ma bonke wacho ni odm gimomiyo nowuoke ni ka oganda odhi e yiero koyier ng'ato to ok mi ng'at ma oyudo otiko otiko ne ng'ato nindo kod otiko e ot magi be iparo gin weche ma adier ok anyal justify to be ok anyal verify mm. nikech an ok an party official an an member mar party mm. to aparo ni nitiere kama bonke owacho e wach mar yiero mar senator mar otieno kajwang mm. kane otieno onindo mokawo wadgi otieno e morwak kanyo I think ni party be nobedo piny to ne girango transition. Seche moko wachopo kama wawacho ni koro wadwaro generational change. Mm. Seche mo idwa wawacho iwuoyi transition nyaka bed ni koro wadwa wuok ka kwadhi kama kwadhi kama. Mm. Kata mana senators, senators ok ochuno nyaka bed na joko. Yes, nitiere party loyalist. ok watamre emomiyo wadwa nwa divide kidwa tiyo nu party magi gik manyocha wacho ni jomoko kidwa tiyo nu party amua ni idwa tiyo party yo mane idwa tiye from back backyard or idwa tiye from the front side or idwa administrate or idwa bedi political wing koro inyalo amua kaka engineer philip okundi nosekonyo party ok watamre he is also a friend mar family mar raila ok watamre but kata na moi be ndalo moko nowacho ni ii si ati ni nini emomiyo noyiero kijana cha to we saitoti giri to oyiero uhuru iwinjoga chopa time ma ibe irango to achana a tich midhi tim mbele ni ng'ani ema nyalo time inenoga emomiyo aparo ni bonge kanene jogi obedo piny owadwa jaka kimba giri be owacho no gibe gi- giwacho ni gi- giwere gi weche mang'eny osewach ni osewach labda jogi nene gima thar miwacho ni scientific whether it was falsifiable ok wang'eyo but jok mane otimo that for scientific research no gin ma ging'eyo the, the, the perimeters mane gitiyogo but at least i can't complain nikech aneno ka kijana ni is performing mm. moses tiyo erokamano aneno ahinya. ku gima koro wadwa ni wawuoyo kod waranga ahinya wach mane otimore e kind eh, kajwang the late gi kajwang mano yiero mabe sani gima otel mondo wawuoye en ni to welo mwadhi e mag nominations gi eki un kaka aspirants kaka in in kod geno mane iparo ni odhi timore e yo machalo nade kae to bonke bende biro nyiso ni to gin kaka vijana na uhuru ne joka ywak kowuok koni kod kocha ni smart card mutiyo godo josiasa ma pod onge kod oteku makare ne ywak ni nenore ni joma nigi omenda nyiew cards giki mang'eny mondo mi gidhi giketh godo chenro ni eri mbele in nomination magu mag odm mochiegni tim ipare nade kaka joma dhi chung' e game wan kaka jo- adwa wuoyo kaka jo east Eh, kenya mm. kaka jo east kenya giseamua Yes. giyiero ng'a- individual giyiero ng'ato iwinjo maber wayiero ng'ato eka koro wadhi party Ka ng'ani en ng'ama nyalo tiyonwa, that is the right guy. Ok wadwa yiero ji, jogenyo wache, to giwache pile pile okinyi kotieno. Ne ok wanyal yiero ng'ato nikech okele to ketnwa e ng'utwa. Ng'at mokel bo ketnwa e ng'utwa wakia kama oaeno, labda ng'ano ne giromogo Nairobi, ng'ano ja Nairobi obed na Nairobi. To ng'at ma ging'eyo madhiga e gweng' ma giseneno ma, ma records meke ginyalo verify, mano e ng'atgi. To emomiyo giwacho jo Ugenya, jo East Ugenya wacho ni Otieno ema dhiyo. Ko Otieno ema dhi to en Otieno. Koro koseteni Ineno e ga?
party to Koro Yeah. winja maber.
It's either way. Kopo bo Otieno yombo e nomination squarely to umaye ticket omi joma chielo. Kama ng'ano dhi donje gi ticket no badho ng'ano. Jo East Ugenya bro wacho ni fine. Kama ne ka kuamwa ng'ani koro ok donj ka gi ticket. Eh, koro en udhi adhi uti nugu Nairobi. To mimi kan tie jomoko ma kosemi ticket to gidhi dak town. Either dag Siaya kaka county assembly ma Siaya. Koro en odak kacha. kech ne en ng'at mane omi tiket ineno ka Bonke, awinjo ka italo wach welo ma bende osebedo ka timore e ODM. Kiwacho ni isebedo ja ODM e thuolo malach. Ok ang'eyo ni thuolo malach ne en thuolo maromo nade. Sani eri intiere e Jubilee. Iparo ni welo magu mag Jubilee kaka party en to nyalo bedo nikech wasewinjo ng'ur bende koni kod kocha. thuolo masebedo godo e ODM, onyuola yudo ka wan e leadership ma is being led by uh, Jaramogi Foundation. Mm. Kwarwa Jaramogi Mole, Foundation. Yes, Kwarwa Mole, what I mean by Jaramogi Foundation, mm. Kwarwa Mole was a loyalist of Oginga Jaramogi. Mm. Da wasodo nyomwai otho gi kucho Oginga. Ogone Oginga kura ma otho weko Oginga kubedo president. Wuonwa ma Dickson Omwayo le ogo kura ne jaduong' Raila Odinga ma wuonwa notho ka Raila kubedo president. Same to my mother. Mm. ma bende ogo kura ne Raila motho ka Raila ok obedo president. So nwang'e ni party ma is led by gi history ma kod isomo mane kaka asebedo e ODM gi nyuolna gi gimoro amora. Koro wuok en ni ok ane the actualization of manifesto of the party. Yeah, en hope ma has never been actualized. Party primaries ni winjo ka wawacho kaka Yeah. serikal Mm. ni a wa advice the opposition ni mondo impunity ma alero kacha inyalo paro gima notimore res- ne rasanga kod oduol Mm. oduol was to win oduol was the governor kane ineno respond mar joma tinde ground kane ineno respond jodongo they were after oduol then because of party influence kod mbi mar siasa mar odm ne giketo rasanga mondo obed odm to rasanga bende ka koro wang'iyo bende is related to jakom koro ineno gik matimore siasani josiaya complain e weche mag corruption mabro wuoye later mm. primaries aparo ni opposition ma wantie mane momiyo we are disappointed go opposition ma wantie hmm. in ah, opposition. Ah. No, opposition ma wantie ok en ah. opposition ma wan go. Yes, that is the thing.
Mm -hmm.
Opposition ma wan go, ok ma wantie nikech mm. en opposition ma nitie. Yes. Mm -mm. Koro bonke in dedi wacho no about Jubilee. Wacho no about I'm responding to his question. openja ni to primaries koro ing'e ni kati chiwo primaries to be nyaka wa compare notes Yeah, it's okay. yeah wasebedo kwa advice eh, opposition ni wawe IBC this independent body man gi capability mondo conduct primaries tiende ni sama owe IBC nikech we are quite optimistic ni kwa miyo jo IBC mondo conduct primaries gin joma ok dhi serve interest mar ng'ata ng'ata kaka gidhi conduct general election ma on 8 Mane kaka gidhi time. Tiende ka wachung' sani te kaka members of parliament mm. to IBC ema conduct our nominations. O gibi tiyo gi interest mar political party ma wantie mm. or interest mar jefolo. Mm. Gibiro respond based on the interest mar wananchi. Mm. Koro ko position wacho ni gitamore gidwa ni gine ma gi conduct these primaries. To waseneno kaka parties conduct primaries. to jowa pod ywak after nominations nomawa iseneno kaka iwang'o gik moko e ndara kendo siasa koro iwacho ni mbi mar siasa orumo koro ji wacho ni okay ito kele kela pesa to wang'e ni ng'ane to osedhi gi certificate koro josiasa mang'eny osetiyo gi pesa mang'eny e primaries before primaries ka ginyiewo party to ginyiewo jopiny ka gik kar giwacho ni koro atieko siasa after primaries tiende ni sama koro yiere mosebedo jatelo ma iselek to okawo pesa mane ma koro corruption emomiyo ineno ka nyansa pod othirore nyaka sani koro ka gi insist ni gine ma gidwa time kendgi kaka jopati fine ne gisethrite ni gibiro tero uh, ibc e court ka emo conduct primaries to adwa na nyis jowa ma is a free advice mamiyo gi kaka koro ang'ama ochung' koni e ruling party ni ka jothurwa kata mano nagi mawinjowa sani Gin ema owinjo giwuog oko gi nduru ka ginyiso the leadership mar party ni wadwa ni gini obed ko- uh, primaries obed eh, ota kod body maonge interest mar party to gi interest mar aspirants nikech I'll tell you ni sama wawuoyo kodi ni governors ma chung' to kaw kuomgi nus milion ng'ato ka ng'ato Ng'ama okawo. for instance party mar odm ni chulo half a million kata wambe ni chulo half a million un gi fee maru absolutely yeah. Yeah. Mm. to half a million achulo half a million yes it doesn't make uh, gima explain it does not make any economical sense wachula half a million wan wachung kaka governors moma bay mm. wasechulo nus million ng'ato ka ng'ato mm-hmm. kidhi e ground ground be nyaka ilosi to ground miloso ni to bende en pesa matiye to bende koro certificate ni mondo iyudi ma is the truth of the matter nyaka inyiew nitie duka moro ma yawo range house ka ma nyaka idhi nyiewe Ah, Otieno, ah, Otieno, bana, Otieno. bana, Onge bana. mane ma wawacho Onge- niya onge- ehe, gima onge. onya- gima ma- ma wawacho niya mondo jowa oyud justice kaka weche mag elections are concerned de IEBC

independent electoral body mondo o conduct these primaries ok watamre but nitiere issues ma nyocha jakom group mar nasa oraise ne IEBC to gigo ne otamo gi duoko makata nyoro jakom ogolo press conference ka giwacho ni gigi otamo Chebukati giri duoko Ne owacho one ne ipenjo cleaning the register that was the most important issue register nobedo clean nikech wayudo ni nitiere joma oki kaburini mamoko be dhiga vote mamoko nosegatho kaka seche mwawuoyogi ok adwa wuoyo from the perspective nan gi intelligence ma kamano but thoth ids mege jolweny pati emango pati emango jolweny gi ids mekgi ne osebedo registered dhi go kura iwinjo maber K- ang'o momiyo nyocha kwa verify register gi twayudo ne otieno onyango wino en kod ID mare no bedo registered gi njoroge gi kama moko auchiel kata apar to ok ni jo Kisii kata gi joluo kata gi jomwa jok mobedo registered gi party gi ID no mana that was the clinic mane wawuoye ineno ga mam that is the issue that was raised it has never been sorted out koro gima wacho ne wuod mama bonke winja maber party mar ODM wa believe in ourselves nikech wan wawegi wasegatimo gini higni gi higni amin higni ma ODM osebetie wa believe ni party wa structures me kwan mwangi wa wegi mo kwanya luonga referee from nowhere mabe ok wa trust ng'ani be mokwongo jogi be pod ah, issues mwa raise gi podi Be ineno ka policies ma un go gi konyi kaka an individual to gi kata joma idhi Donke. represent. Another thing Donke, mad- ero- madwa na- donke, adwa na- wabro- am- wabro- am- mention wabro- the issue wabro- of military. Uh, The donke, issue of wabro- military mowacho. Yes. Nyaka ing'e ni we are the ruling party. Donke. Bedo ni wang'eyo ID mag jo military, that is the responsibility of the government. to know ni how many officers do we have in this country Yes. secondly wach mar nyocha double registration ma ng'ato nyalo bedo gi id na how many number plates mag mitokni miseyudo ka chalre But it's a very few mistake cases. mane IEBC no accept ma is being rectified When koro mano and to where? ok inyal wacho niya ka gitamore ni primaries IEBC ok owinjo conduct to kare be gidhi udhi yie bedo kodwa e one itho erokamano ahinya bonke wabiro kawo yo matin kae to wabiro duogo achiel kachiel kwaduogo twadwa rango ni kombe mopogore opogore mwaseyudo mag mcs kama loyo kar mcs kaachiel kod governor sani idwa mondo otimnegi lifestyle audit manyiso ni weche mag mibadhi nenore ni osedhi malo wadwa ni mondo kwaduogo twang'ie ni to gwengewa mag luo nyanza jotelo mwasebedo godo gin jotelo machalo nade to koteno kod weche mag mibadhi dibed ni weche mag mibadhi bende ne wakawo kwagole sirikal maduong' kaka ne wache twatere e sirikande mag gwenge

Kamoro amora ma intie, jara Malulu TV, wachako waduogo e thuolo mar ariyo kendo ma indie chenro mar kuku mar wach mikelo ne kinde ka kinde kod an Jeff Olumba. Ka antiere kod welo e studio kaendi ma bende gin welo ariyo machiel kuom gidwa chung' e laro kom nero mar member of county assembly ma bende e gwenge gweko mag Luo Nyanza. Man bathe kanyo bende en wuod Luo ma bende osedongo e Luo. Abro miyo dak achiel achiel kane iwach nyingi ato in bende iwach nyingi. An nyinga iluongo ni John Otieno Laktar, awuok Ugenya, tachung' MCA East Ugenya Ward. Erokamananya, in bende nyiswa nyingi. Alwa ni Bonke Kumwae. Mm. Erokamana Nyabonke Kumwai, nwaneno ka nitiere juma mokalo ne ilonch eh, chenro moro ma bende ong'ere kaka vijana na uru kendo niwacho ni ne national chairman margi kendo ka nwachako twak ni tinyiswa ni un e jok ma temo eh, sero oganda mondo mi ochako go ne migosi Uhuru Muigai Kenyatta ombulu e thuolo mar ariyo. Nyiswa ni kaka Bonke Kumwai ma ja Jubilee En ang'o gini minyalo nyiso jo Kenya manyalo miyo manyalo deserve mondo mi ochak ogone migosi Uhuru Muigai Kenyatta? Erokamano.
Gimomiyo wa, wa campaign hmm. uh, mokwongo uh, initiative ma koro an jakom mar National Youth Forum yes. en initiative mang'iyo problems ma joma tindo nigo and uh, iyudo ka seche mag siasa sani Ng'eny joma tinde ma onge tich, to ng'eny joma tindo gi bende ma idwaro asoya kuomgi mondo ondik e tije. To ng'eny joma tindo gi bende ma josiasa tiyogo marach. To ka ahinya ahinya koro ndalo mag siasa masani. Koro ma en initiative ma ok ong'iyo tribe. Ok en mar jo Kisii kende kata joluo kende, oriwo jo Kenya mangima. To nikech sani Kenya is devolved, Watiyo under a leadership mar devolved government. Yes. Ok ni gimoro amora te nyaka bi e central government Yeah, that's- mondo jowa yud konyruok. Dongruok chakore e ward level. Nikech ward level ka wan gi ka- county representative Yes. mong'e problem bed yepni maonge kor gweng' gi gik makamago gitero wechegi e ash- a- e e county assembly ma gi discuss e nyim speaker Yeah. kato gikadho those bills to mwandu gi pesa moa e central government plus usuru ma gichoko e kor gwenge kanyo mm. gitimo ne godo jopiny jo dongruok mm. now ka ne wang'iyo gini to josiasa ose misinterpret what devolution stands for mm. mane momi ineno ka josiasa mag opposition osego siasa ka blame sirikal mamalo mm-hmm. ni sirikal mamalo yeah. osebedo jomibadhi mm. to mibadhi ochakore county level mm-hmm. a, a ward level actually yes. kabiro ir governor mm. to nyaka national government mm. tiende niya Joma ma- matindo pok o- jo- leadership ma wantie regardless of the party pok obedo gi interest mar joma tindo mondo leadership gi- ma wantiere godo malo mar piny mar kenya leadership ma wan go from both opposition and the government are you getting it We're about the government.
No. Where you are. no We're about the ingeni I'm government.
from Get I'm a- opposition.
I- I- ingeni ajaluo Yes, it's you know true. I'm coming from somewhere Yes. yeah ajaluo awuor karachuonyo minwa jaluo wuonwa jaluo to k- luo ma aeni the 90% of 90, actually 70% Yes. of joluo gin e opposition koro ok dang' aigno chandruok man dala ok anya wuondora ni fine an samoro adak maber kama antieni to dala kucho to ji chandore ne pi mang'eyo yore onge osiptende mabeyo onge koro kwang'iyo siasa ma opposition goyo nikech ipenja ni tang'o momiyo koro nyaka warier president Napenji ni en ber mane koro as a government, en- en unit ber mane mari nyalo nyiso mitimo. oganda Koro marwa, ber ma yes. dwa bira mokwongo kane manifesto mar jubilee ma 2013 notackle issues mag youth ne wawuoyo about stadiums ne wawuoyo e weche mag ma laptops ne wawuoye weche mag eh, eh, Employment. weche- eh, weche mag employment gini ne otim kama nikech en collective responsibility ne central government Yes. kod devolve government tiende niya kami exa- ranyisi kod county machalo machakos kane gavana ma machakos owuok kachako tiyo gi sirikal kowuok e position to noluongi position kani en mon nikech obedo odhi okwa sirikal mwandu mondo oter e kaunti ne mondo okony jopiny. Tiende niya, gimomiyo joma tindo koro wa believe ni kare Nochako owinjo dwoko wati- sirikal Apenji, mwandu nade? apenji, apenji Bonke. Gima ati- adwa pe- adwa interdict matin. Bonke, iwacho maber ni in michung' ne presidential campaigns mege young people. One, in also the head of the youth forum in Yes. Kenya. Kaka the head of the youth forum, we worry about corruption. Corruption work from the ground kabiro malo. To already the units have been devolved, ma pesa ntiere madhi kanyo monego bed ni gitiyogo. Kendo ng'ato owuok bodhi kwayo sirkal pesa. That is contradiction, which means in devolution mu wawuoye ni kara ok en gima ma go goodwill. Ntiere igni to kane matin. Te mane adiera ma wadhi wadhi through ma kata seche mwawuoyo gi opposition wawachon devolution onge goodwill. Nikech ang'o? Oimiwa pesa pesa migolo igolo i units matindo tindo igole matindo ma pes development onge seche moko iyudo ni county moro osena yudo pesa michulo na salaries kende to pesa ma development ok ogol nikech ang'o idwaro ni omakwa mondo koro ibi malo koni ibi ibow down ikwa pesa temo miyo nyocha gavana ma kwale owuok ni gin gidhi dwaro development government nikech giparo ni mana kaka obedo enslaved oketwa kamano devolution koseket systems are there onego bed ni sirikal golo pesa from the central government treasury to donjo piny kata automatic ma we don't need onego bed systems go ok onego bed pod wabedo subjected ni kendo waduogo to mano e gima timre ema mineno ka maendeleo chap chap gi maendeleo sijui kwen kwen whatever they came ne giduogo kendo giduogo nyakir government mondo omigi pesa that is where the problem is Wach mar duoko pesa e county level, nyaka ing'e maber ni among the 47 counties ma wan godo e Kenya, nitiere counties ma so loyal ne opposition leadership. One of them is Nyanza. Onge nyisa gavana kochap kure Kisii, eh, Luoland to gi part of Luyaland ma they are responding to the, pri the former prime minister Raila Odinga than president Uhuru Kenyatta. Girespond and girespond in the sense that

Kona ni gima witi Cyprian osetimi Homa Bay. Homa Bay kanye manitie water hyacinth and none of them among the four governors we have, hold on. They've spoken about the water hyacinth issue. Water hyacinth ni jambega ma nyithiwa ma jambega ok nyadhi e nam to mane kuma konyruok giaye ginindo kech gi mon gi nyithindo to governors to ringo gi mtokni gi protocol o, gin gi chases geche ni apar ga auchiel to gi security gi gimoro amora. Governor wawuok Homa Bay e office to dhi nindo Kisumo. nikech pesa nitie to fuel bende nitie. Kona ne gavana ma Nyanza ma ok yud pesa e central government billions of shillings annually. Pesge gitimo nade ko giongo mana county reps modwa bedo mondo kik gibed impeached gi corruption to gidwoko pesgi ne leadership mar party to nyithiwa onge tich e nyansa nyithiwa dhi kisumu samua let us be realistic kik wabed emotional when we are Gidwoko ne talking leader- about

Nyoro kaka ne one of your governors oro ne girlfriend pesa to message ondiko ne girlfriend ni ma pesa county government let us Okay. let me tell Aya, you something kapod ok no, idhi no, mabor. listen let me tell you gentlemen sama wuoyo kodi ni ki idho ndege idhi kisumo ki land kisumo pi nam lolwe oselokore rateng to ki ipiyo apiyo e paw kisumo Yes. kiwuok e dho pap kidonjo kisumo sa achiel okinyi onge kata youth magora ongo rangi inyisi ni security nakumat ba kisumo ma mega iyawo sa adek nikech ang'o circulation mar pesa onge ang'o marangu mosetime wach ma kisumo nyithiwa pod riemo ndiga in the 21st century Gimomiyo. in the name of japiko you are not the governor just the minister no magi as the county rep But you see- take these policies from me Okay. iter gige e assembly uma county ma siaya mondo But listen. konjo thurwa sami Awinji. wuoye I weche have mag an yepi evidence.
sama An gi wuoye evidence. kodini Bonke. An gi wane evidence. wariembo An gi jakado evidence, Bonke. we are few kilometers to the lake an awuok karachuonyo kanjira is a walking distance to the lake nyaka sama wuoye kodi ni ang'e ni nitiere age mates ga man oneno oneno mfereji kodhi e high school nikech ang'o ang'o momiyo ywa pi mawuok e nam kabiro e dhoot it's a problem to communities machalo kata kuonde mapok none e nembe machalo kata rift valley to pi nitie

Ta, pesa ma nyocha obiro kata siaya kende gin a pesa only for salaries no money for development Bunke- koro wasik wakwecha Bunke- kwecha government treasury wacho ni dwa michako mi governors kaachiel loan kod otieno. loan manadi mimich Achiel to pesa dontie mege Kwa dhi devolution nyime, wan wara temo rango weche ma wa- sani wang'eyo ni wan e higa mar yiero gima wadwa rango en ni to solutions a kuma chalo nade nwarango ni jotelo ma wan godo sani eri governors mochiegni romo governors duto ok kata ni mawuok luo nyanza kende wan kod governors kata mawuok kiambu mawuok kuond mamoko Gin bende idwarogi kod audit queries. Nitiere ma Auditor General osegolo. Gima odwa rango ni wach mar mibadhi ma sani chuno ni dwa timne governance lifestyle audit. Ere gimomiyo weche mag mibadhi nyalo dhi nyime? To ka wadhi e yiero, wadwa rango ni jotelo machalo nade monego bed ni wayier? Ma koduogo ka kiny to ok wawuo ni Jubilee nitiere kod mibadhi, ODM nitiere kod mibadhi. Wawuo ni kwayiero jotelo to wayiero jotelo manyalo dongowa oganda duto ma ok warango ni ng'ani eri nie Jubilee kata ng'ani eri wuok e ODM. Mokwongo, jopiny ema nyaka yier. Jopiny oae jotelo matedo negi dhok ndalo siasa e miechegi to gichamo to miyogi siling' piero ariyo ariyo. To ma- mane ma nya- qualify ng'ato mondo obed jatelo manyalo nono problems gi. Yes, siasa nyaka ti gi pesa. To ng'iuru manifesto. An ajaluo. Thurwa ji ok ng'i manifesto mar candidate. en ing'iyo ni to relationship ni mane gi Mano party thuru chalo karachuonyo. nade.
thurwa luo land Mano karachuonyo.
iwinjo Mm. It's Ok okay, Luo land karachuonyo te. is part of luo land yeah thurwa karachuonyo in ok ng'i manifesto mar an individual kik gi compare gi manifesto mar party now jowa Ing'iyo mat- manifesto, itemo- itemo wacho- Ineno? ing'iyo manifesto Kanyo mana mar dwach wat. party. Ing'e- Right. i- ino- ing'e ni in uwuon as an individual Yes. as a candidate ok in gi wecheni ming'eyo midwa address godo problems mag go mi i represent midwa represent then you'll consider gi mar party tineno ka gi mach koro kigo siasa ni tiwacho ne jopiny gima ibelieve kuome to gi party misupport ok kamano jothurwa nyaka mi jo, jo aspirants time mondo nyisgi ni to kwamiu thuolo to ang'o mudwa kelo another thing our political parties bende nyaka mi aspir, uh, jotendwa mag siasa thuolo mondo ti ne jopiny nikech jothurwa hinyore nyocha ka Homa Bay ineno ka mama chotho gi nyathi e iye Ni ndara igole e, e main, dis- e, e main county hospital titere osiptal ma bad gende ndara mawuok kindu kochimo koyugi pesa nyocha olal kanyo over 400 million ni ji omayo county government ng'ama wuoye pesa no onge to ndara no chako bedo marach ma kiwuok gi gachi ki- oyugi kidhi kindu to mane ndara ma ji trade go koa Ku- kisii katero mwandu gi nyaka e tok nam goduma ndara rach ma kiriembe mitoka mathin to omukore te to mane ma wane gi governors maluongore ni his, his excellencies now jopiny nyaka ng'e niya wayiero jotelo ma serve their personal interest koso jotelo ma nigi interest gi Ageno ni another thing yes. issue mar jo chinese mowacho kenya mm. e development mm. Nya, china has offered this country billions of shillings mag development mane momiyo kane proposals wagolo sirikal ka sirikal nyaka ol golo to china omiyowa good offer mm. to wayie ni fine kumiyowa good offer we need this and this kare ol- olwa uru gouru to ka ne gin gi solution moro gi piny moro ma gineno ka ber to nyalo miyowa good offer dak nyocha gikelo mondo wa consider Bonke erokamano. Gima napenji ni mondo inyiswa ni to achiel kachiel gin ang'o gini minyalo nyiswa mondo mi oganda ochak ogo kura ne Jubilee. Mano pok idwokowa kata achiel. Wachona mana weche ma Mo- ma- ma- ma- ma- ma- ma adwa achiel ka- ka adwa miyo to adwa wacho ni mokwongo mokwongo Ka nyisi tiwacho Eh, wache eh, matimore kwa- kwa Odhiambo. wacho Eh, en owuoyo weche ma timbe ODM, which is not a member. En oloke mwadwa, oloke mwadwa gole it jowa. E to nyiswa in bende gima omiyo idwa jowa.
Asetemo Excel mokwongo. Konyruok moganda waseyudo. Nyiswa konyruok moganda waseyudo kawuok e sirkal. Kawuok e promises mane jo Jubilee ogolo. Where are they? Kure. Wuo. Yes, uwacho ni konyruok ma jo osegolo. Adwa na nyisu niya, akelonu example kawacho ni ng'euru nitie leadership mikiwe jowa to ang'e ni wuoye kuom joluo. Onge kata mibunge kata gavana kata rangu mok nya wuo ka sani one e state house nodhi wuoyo kata otero proposal moro nodwa ni gimoro otim Kisumu tidhi luonge ni mol he will not be qualified to get the certificate mar ODM election. Tiende niya waguru siasa Ang'o marach momiyo iwacho itemo wacho ni ka gavana dwa timo project to nyaka To nyaka odhi odhi state. Tiende niya, We are- gimomiyo iwacho ni jowa ok devolution, ne- pesa jowa ok ne dongruok ma sirikal mamalo kelo en siasa mano gima Otieno, temo le gima apolo idwaro gima ni- wasetimo madwa ni jowa Yes. o- wa- momiyo wanyiso jowa ni mondo wa- wa- wa re-elect president mokwongo kane wawuo e laptops kawuono wan gi laptops nyaka Homa Bay primary school nyocha oyudo laptops mia auchiel gi piero ariyo ne nyithindo

Wang'e achiel kachiel kiwacho weche mag laptops mopogore opogore. Nyaka ing'e bende ni wantiere kod riwruoge mag jopuonje kata NAT ma bende oseywak ni ooyo sani pod priority marwa ok en laptops. Wadwaro jopuonje, wadwaro classrooms ne nyithindo. Wach mar rural electrification miwacho nieri, nitiere oganda mosebedo bende ka wacho ni ooyo tatu kelonwa tuongo kod chiemo mwachamo. Weche mag arita kwe pok obedo up to standard kaka idwa kete no ero. Maybe ne in kaka Bonke ma Komwayi to nitiere kata sani Baringo

ma kata bong' kong'eyo ni wadhi donjo to sama wadonjo wadwa streamline systems nikech government manyalo dhi maber nyaka bed gi three aspects one institutions ma strong one wadwa capitalize institutions kwang'e maber ni devolution osebetie ministry mar devolution nyaka execute its purpose and role to the latter mar ariyo culture wadwa create culture mar tich ok impunity ok ni culture ma ng'ato kodwa donjo e politics nodwa dhi kwelo nikech ong'en kanye mikwale e ot kanye miyude pesa manono kanye miyude everything nono wadwa nwa inculcate culture kuom nyithindo mani school ma onge corruption onge kawo pesi matatu ni chiwo ni kapod ok itimo gimoro nyaka ibed gi pesa exact kidonjo e supermarket ing'e ni dhi nyiepo dhi nyiewo kionge pesa Wachina I don't have money, they dwar credit the bank omi. Mano e culture mwadwa cre- create. Wadwa kelo tradition machielo fo- far from culture. Tradition mwadwa kelo e diere kae en tradition mar parties te nyaka verify membership. Parties te nyaka i belong kamoro. I belong ka to with ideologies nyaka i execute. Either you are loyal to that party to the latter because of these are the ideologies ma i execute ma i, i, i, i subscribe to gik moko ni dhano change shift focus gi everything mano ok wanyal gero go institutions mekwa governance marwa ni piny emomiyo dhano kwelo kwa wuoyo kuom corrupt governance this is all of us cross cutting issue governance mekwa ma nyanza kata ka gikwelo ndara miwacho ma homa bay no maybe is just one off maybe it's just one off nitiere kuonde moko ma ndara oselosie ma ok wawuoye ma wakia but nitiere ng'ato ma kigone simi kawuono bro nyisini bwana wan ndara ma kama ka osetiek maybe that is part of the plan to government okwel pesa te emomiyo pa- ndarano pod ok ochake iwinjo maber koro bonke it's true i agree with you you are independent you have your own opinion but opposition podi wa, wa self streamline everything to wan gi structures te to ema ineno kata secretariat sani koro nitiere mar presidential campaign mar odm mar nas as a whole ma kwadonjore nani e to wan waget waget kwaran onge gik moko nwachako form gik moko Erokamano everything is nya- moving erokamano nya Otieno Agoro, erokamano Lunga nya kuom kawo thuolo maru. Bonke, in ema namiyo thuolo mokwongo. Bonke osewuoyo to

Awinjo kiwuoye jothurwa onagi ung'eyo siasa mar opposition to nasa muwinji wacho ni nasa ni odno dung'iro odno mach liele miwachonu e pap ka to gina gina weche to odno mach liele samuneno omiyo kata ng'ama gidhi chungo madhi chung' kaka ker gimbe gikia to adwa nu rita rita ka gigolo ng'atgi machung' kaka jatelo mar nasa to udhi neno barruok maduong' mudhi nene e od mar nasano gini pod bor kod nasa omiyo akwau ni auru malo ukampen e tok muluoro uru migae kenyatta nikech ok dwa chuo wiwa bura achiel kwachuo wiwa bura achiel to mane mosekelonwa chandruok wago uru siasa mopogore To jothurwa jotelo muyiero sani obed jotelo ma nigi ajenda ma wacho wecheu ok jotelo ma lamo jotend pati kaka nyasachgi mar ariyo. Ero uru kamano. Erokamano Nyotelo. Aya.
Awinjo ka wach ni duond riwruok maru mar NASA nitiere kod iro kata ni oliel mach. Ok ang'eyo ni mano Ma be ok en adier, mano ok adier. Okay. Mano ok adier. Katieko. Iwacho maber, Bonke Kumwayi. Kumwayi iwacho maber. E NASA wan karachiel wariwre to mae thuolo ma koro wadong' go kende mwadhi kawo go loch namba gari somo go malo kirango kama ibetie kijaluo tineno ka namba gari koro sani somre inyalo neno kama wadhiye mae thuolo mwan go kende to wadwaro ni joluo te oka rombgi goganda te te te te te ma support ideologies mege nasa mondo obi ogonwa kura waduto te mondo warwak ker mabiro donjono eh, mopogre gi ker mang'ani nikodo ker masani nitie Wadwaro rwako ker marwa ma bro loso institutions, kerwa marwa ma bro kelo ni ji equitable distribution mege wealth, equitable distribution mege resources. Wadwaro ok wadwa gik moko mimakowa ni mondo ibi idwar ibi kwang'wono. Miya ka kero mi gino ta iluongi ni mol, mago ok wadwa. Wadwaro institutions ma running. Gimoro amora mantie. Akwayo jo East Ugenya duto mawinja kendo manena. Wasewinjre kendo jo East Ugenya nyicho wacho ni Otieno emiteri od bura ma, ma Siaya. Kanyo ta dhi. But Gima nyaka watim nyaka waug kar rombwa mondo wago ombulu e April nominations mege ODM mondo wayier Otieno. Otieno iyiero nikech ang'o? Otieno kelo pi, Otieno biro chako chiro mar dhok gwen e East Ugenya, Otieno biro kelo stima, taya, kuma iwacho ni taya nitie ka, nitie kuma gwenge moko mag eh, insecurities everywhere nikech taya go be ok aneno. Otieno biro kelo nu taya, siaya. Gimomiyo nyaka yier Otieno, Otieno emong'eyo Shida mar jopiny my area no ma East Ugenya. Erokamano ahinya Otieno kaachiel kod Bonke. Aneno ka kiwuoyo kitieko to Bonke buonja buonja ok ang'eyo gimomiyo. Kata kamano ero akawo thuolo iro mar gonu erokamano kuom biro. Bonke ageno ni ka wachako luonge tibiro chung' mondo inyis ogandawa ni wan kaka Jubilee achiel ariyo adek osetimonu. In bende kaka Otieno ibiro nyiswa ni alternative leadership Mantiere opposition en leadership machalo. Credible.
Agoni erokamano kuom kawo thuolo mari mar chopo e chenro machalo kamagi. Bonke makwongo ahinya ka chako rar kendo maendi en kuku mar wach kod Jeff Olombaka.